نویں لوکیشن تے نویں جگہ ہی ٹائم سے موجود ہیں شجاع آباد دا چھوٹا جیاں قصبہ چاہا امب والا موضع ٹھٹھا گھلواں تے ایسی سامنے تو اگو موٹر وے نظر آندی پئی کیونکہ ایں علاقے دی پہچان صرف یہ ہے کہ ایں علاقے جو موٹر وے لنگدی پئی ہے ایک مہینہ پہلے ایک شادی تے اتے ایسے ہی علاقے دے وچ شادی کیندی ہئی ساڈے پیارے دوست ملک بلال صاحب دی شادی تے اساں ہن اتھاں ہی ویندے پئے ہیں کیونکہ انہاں دے کزن دی شادی ہے دے نال ہیں سی ماشاءاللہ اسلام گروجہ سی عابد بھٹی شہزاد صاحب سی ساڈے نال ہیں سی۔ ماشاءاللہ سئیں اج ہے جمعۃ المبارک دا پیارا ݙینہہ ہے لیکن اساں جمعہ پڑھئے جمعہ پڑھ تے اساں جس ٹائم اوں روانہ تھئے ہیں تاں کافی سارا ٹائم لڳ ڳئے کیونکہ ہیں ٹائم ساݙے علاقے دے وچ جتنا وی سڑکاں وغیرہ ساریاں بچیاں پئن کیونکہ کم بالکل نواں تھیندا پئے سڑکاں نویاں تیار تھیاں پئن ہیں وجہ کنے دشوار گزار رستہ بڑی پریشانی تھئی ہے دوستو جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساݙے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھن اوں دے کنے بعد وال کریندے پئے مزیدار ویڈیو شروع تے جو وی اگاں ایکٹیویٹی فی الحال میں تہاݙے نال شیئر کریسوں اساں اج جلدے پئے ہیں شادی تے ولیمہ اٹینڈ کریندے اوں دے کنے بعد جو وی

میکوں تقریبا سینکڑے دوستاں آکھے کوئی وی وزیراعظم بنڑے اساں نقصان ڈے سگدے عبدالرزاق پاکستان بائیں توں وزیراعظم بائے تساں بھرا باؤ ساڈا سجھے بات توں متفقہ فیصلہ اے اگر وزیراعظم ایں ساڈی گالھ کوں نوٹ کرے عوام کرے ساڈے اچ سو فیصد انٹرنیٹ بات اے۔

تے اٹا مہنگا گھیو مہنگا دال مہنگی اون دے بارے سگریٹ سگریٹ دیکھو ساکو حکومت تو دیوان تو بعد عام اٹا مہنگا گھیو مہنگا یا روٹی مہنگی ہاں۔ پاکستان اچ ساڈے کیتے معمولی انٹرنیٹ بات ہے یہ اچھا اگر ساکو عبدالرزاق کو وزیر اعظم پاکستان بنایا ہی ونجے

اچھا سگریٹ ہی زیادہ مہنگی تھی اون دے بارے تھوڑا کیا آکھنا چاہندے ہو جی ہاں سگریٹ ایں گالو مہنگی کر ڈتے نے سگریٹ صرف ہئی زمیندار تاجراں کیتے پیوݨ چھوٹے غریب برکر پے گئے ایں گالو مہنگی کر ڈتے نے سگریٹ اوں ویلے سستی کرینن جیڑھے لے کام دن کام گھنن علاقے کینے ادارے کینے اچھا جے کام انہاں دے مک ونجن انہاں مہنگائی کرنی ہے اچھا تے نوجوان نسل ماشاءاللہ جڑی بیٹھی انہاں واسطے کیا پیغام تساں کیا انہاں کو پیغام دیونا چاہندے ہو

ق لیگ نال یا پی ٹی آئی نال؟ ساڈا ق لیگ نال تعلق ہے۔ قویدان قوید تھور اساں تے میں سنڑے تہاڈے سیکرٹری صاحب بیٹھن سیڈو۔ جی ہاں ساڈے سیکرٹری صاحب ہن کٹھے رہ ویندے ہن ٹی پاس بات چیت کیتی کیتی رکھدے ہیں کھلے اساں گپ شپ رانے ہیں۔ انہاں دا تعارف کرواؤ جا سہی میکوں اے بال ملن سن۔ ساڈے کول چیئرمین پٹواری صاحب ہن ساڈے کول عہدیدار بندے ہن ساڈے کول۔ شکر اللہ دا کوئی پریشانی کیا نہیں اگر اساں وزارت قید اعظم حکومت سا کو مل بنے اچھا۔ اساں پاکستان کو بے شمار نمایاں دے دے بے شمار بے شمار نمایاں اچھا۔ خوشیاں خوشاں مہنگائی ختم مہنگائی ختم پیٹرول دا ریٹ کتا آوے سی

حکومت ساکوں تقریبا بہت جلدی کل تک ہی سو فیصد امید ہے جی کڈن تک کل ہی ساکوں سو فیصد امید ہے پاکستان دی حکومت ملن دی ملن دی جی ہاں اچھا او این گالو کہ صدر تھانہ تحقیق کریندا پے اون دی درخواست آوے یا خود آوے

ساکوں وزیراعظم بنڑایا ونجے۔ اساں تقریبا زندگی بھر ای اساں وزیراعظم اگاں دو رہمنڑاں چاہنیاں ہیں۔ وزیراعلی موقع تے کہہ نی کہ اساں۔ شادی اچ میڈی تھیونڑی ہے۔

جی سائیں جی آئی صاحب
سگریٹ دا او دے پنسی اپنی سگریٹ دا ریٹ تسا گھاٹ نہیں میں کر سکتے تے بل نہیں نہیں او سگریٹ دے بارے ملک رفیق صاحب گال کیتے میں نے نیب ناظم تحصیل ناظم ان سارے گال کیتے میں بھی اپنی سگریٹ دا ریٹ بارے کم بات کوئی گزار کرو اچھا

انشاءاللہ اگر جس ٹائم اساں وزیر اعظم دی سیٹ تے آندے پئے ہیں پورے ست ڈینھ دے اندر اساں کوں ست ٹکڑے کر ڈیسوں تقسیم دے ڈیسوں اچھا اچھا ست ست تقسیماں تھی ویسن رقبے تقسیم ہر برادری کوں دے ڈیسوں ہر برادری دے علیحدی کلونی بنوا ڈیسوں اچھا ہن آخری سی پیغام ڈیو چاہو اپنی عوام واسطے کیا پیغام ڈیواں آخری بس اینڈ کرینے میں اپݨی برادری کیتے میݙے کیتے ہک سوال پیش ہے کہ تیݙی شادی کیا نہیں تھئی ہوئی اچھا جی جی میں اپݨی برادری کو ایک متفقہ بات رکھدا ہاں میں دی شادی دی امید ہی رکھو امید ہی رکھو شادی ہاں۔ کیتی ونجے اچھا شادی کیتی ونجے دو کنال دے دے ماشاءاللہ سی دوستو این سی ساڈے ماشاءاللہ مستقبل دے وزیر اعظم تے بڑی گپ شپ لگی ماشاءاللہ بہت ہی سا کو اچھا لگے سی

ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو سی کھانا شانا کھا کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے روانہ تھینے پیا سے اندر کنے بعد تو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ مستقبل دے وزیر اعظم ساری سے ملاقات دی گئی ہے تے کافی گپ شپ ماشاء اللہ لگی ہے ہن ویندا پسی بلال بھائی کنے کیونکہ انہاں نے کہ سارے کول جوڑ کے پانی وغیرہ پیو کیونکہ بلال بھائی دا ایتھوں گھر تقریبا ادھے کلومیٹر دے فاصلے تے ہن جلدے میں بلال بھائی کول اتھاں گپ شپ لینے انہاں کول وینے پے وے اجازت وال تے بس ال ہن چل رہے ہیں دوستو بلال بھائی کنے ال تھی وے سروانہ ماشاءاللہ گھر دو صحیح بلا ملو یار ہن ہن تو ملتے تے آویں پے یار منہ جلاندے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی